Bon. Ah, ta mi aki. Aha. Ta mi. Si, ta bo. Si no, krag bere. Aha. Krag bere na abo. Mekaniko. Abo swizer. Si? E. No, eri si, abo ta, abo tin ku guia e konversashon eri. Mi kere ku ta mi mes ta bira kòrdinator. No yu. Al final uiteindelik a ta mi abo mi no ta hasiendo nada ku tin te make ku tèknik. Bon, e trobe wèlkòm. Kiko manera su nòmber ta? Esaki ta e sector eri di tèknik. Si. Si. Mi nòmber ta Michael Hinkel. Mi ta docente den parti techniek di electro. Electro, electro ta un opleiding sende cosa. Tin sèn ei den? Mas ku klaro. Tin sèn? Anto tin hopi vrag. Aya banda pa tras e studente nan ku a kaba ta hari. Nan mester ta strikando papel ei tra. Nan mes ta komo bende sigur. Komo laga, komo laga. Oke, atrobe. Eh, mi ke bin bek na e parti di no solamente ya helas nos no tin e kordinadó, pero meneer ta dosente ora meneer haña e studieplan kon esei ta bai, kiko tur tin, esei ta electra so meneer ta duna. Bon, den den mi kaso dor ku mi ta traha den dia kaba den e parti dosente, anto mi background ta bini di koriente tambe pa kosidat, ta kos ku mi stima. E ta bira fásil pa mi, so mi ta hasi e e El doelgroep di e ku mi tin hasi e lèsnan mi mas faborabel. Den e kaso den, por ehèmpel, mi por splika, mi ta kambia e dinamik di e lès hopi. Nos ta pone papel, pèn, blachi, no. Nos ta usa tur forma posibel. Tantu teoria y tantu cu practica duna e chens mas tande pa e studiante pa vislua mas tantu, mire como video, mire como riba internet, lagu'e participa den suman cu e producto tambe p'e conoce y p'e siña a base di dje comparando cu e bida djafo. Meneer Michael, kuantu, pasobra awor nos a pasa awor di zorg en welsijn pa techniek, e zorg en welsijn awor di kuater nivel, kiko tur ta e nivelnan ku ta pa pa techniek, pa electro? Den e kaso dela mesun gozo, kuater, nivo uno, nivo dos, nivo tres i kuater, nivo uno ta e parti ku ta bira e asistent di electro, primer ta bisa e persona, e studiante ta asisti huntu ku esun na e eerste monteur, den nivo dos cu ta e eerste monteur e por yega cu men su conocimento ta e ta yega sa kico tin cu haci e doble un pipa pe wor corriente haci un instalacion, nivo tres cu ta e eerste monteur e ta e persona cu practicamente ta bini bisa ok ami ta esun cu por bay adre cashi y corriente ami ta esun cu ta bay rechtstreeks specifiek con e por controla tambe bisa oh ok aki nos por wor haci tal cu mi por para komo un foreman. A nivo kuater ta e ta bira e technicus, ku men e persona i nan e ta bira sa meneer un praktikamente e hende ku ta bira man komo ku ta koordiná henter e plataforma di e koriente. Ke men e hende ku por parta den un proyekto, karkulá, hasi un anotashon, guia, formalesé e team, sostené, e ta básikamente ta e parti ta bira esensial di e parti nivel kuater. Kua nivel abo ta? Kua nivel abo ta? Ami a kaba Gewoon Techniek TKL Plus. Ok, ok. Entonces bo ta kiko un for, forman bo ta? Mi sa kiko es, nan lo tin ku hasi ta, lo mi tin ku inskribí laga nan. Ami sa con fuse bula mi ta wak e fuse. No pero p'esei mi ta bisa bo al final mi no hasi nada cu tecnicamente wak y ta coriente so mi por bay busca pa dal mi. Pero nada nos a yud'e ta di un forma cu no e ta sali cu sabiduria sigur semper. Esey ta importante anto e nan ta gedeel den e mes un

Bo ta sali como kico specific asina bo caba e oplering? Ok, bo caba e. Of kico tur bo por haci? Mi wak un vacature riba riba corant, riba Facebook, electra, aha, pero kico specific mi por bay haci? Ok, ta depende kico e informacion cu nan a a pidi y nan ke pa e argigi di e persona cu e por yega, por ehemplo, si nan bini, por ehemplo, nan mester un un persona electro, sumamente e ta un asisten. e por hasi e trabou ta nivo uno, si e bisa no mi mester un hende cu practicamente sa den e coriente pero que por mi por laguer instala trankil ta un nivo dos, anto nivo tres ta practicamente cu e hende cu por dies por supervisa y guia e team n'e momente e ta un instrumenteur pasobra e sa kiet hasi e por tene e werkvloer Primer momento ei cu e reglasitonan ke la siña ke sa di dje ke por haci, anto esun técnicos pa haci calculacion traha un beramen, nos papia anto di un calculacion nos por bisa por ehempel e ta conta conta cuanto luz ta bay den e gebou ei den of den e casa ei e infraccion e por sa precies con e cashi coriente tin cu bay hinca den dje cu ta un cashi coriente chikí of grandi, calculacion di cuanto luz, cuanto un oferta tin cu traha, cuanto persona ta bay traha den e e den e proyecto proyecto cu ta ganando n'e momento ey, ki ora e ta decidi hala atras bisa e personal ki nan nos ta cuepa pone bo otro un proyecto, ki ora e por bisa cuantos en un cen e ten cu inverti, ki momento e por bisa ok no awor ki nos wanta ki sa cu rato laga bo hasi su trabajo pa nos por sigui. Si paso atrobe bo ta bo ta den elektra pero bo ta sowiso dependiendo di e proyekto tambe bo tin ku traha ku yen otro stakeholders ku ta den e parti di bo arshitekt lo ta bo kon kon bo ta hasi kesei pero mi ta kere wak sowiso tur e opleiding ta hopi relevante mi tata ta un persona ku sa hopi di koriente tambe el a el e ta e mi no sa kon lo sa yame esaki un technician. Anto semper bo sa riba tur djadumingu ta bisa mi, Ban, laga nos ban feks algu na kas. Bo sa semper ta tin algu di feks. Anto semper mi ta bisa e, ah no tata dikon e ku e ta. Paso semper bo sa e e klasik tata ku ta bisa bo, ey tene flèshlight na drechi, kiko kiko. Mi tata. Anyways, bo sa op e gegeven moment bo ta bira mas grandi anto bo ta kuminsá. cansa di esey por que mamá a bisa mi tata ai tok mi ta bay traha mi ta bay gana mi sèn bo sa esey ta e dul uiteindelik pero el a bisa mi ey wak e kòkey ta algo ku ook al bo tin e konosementu básiko e ta bay yuda bo pa henter bo bida pasobra ora fius bula ki bo kon kon kon bo sa kua ta e fius ku a bula bo a komo nda dus ta kosnan ku ta hopi relevante anto mi ta kere na mi pareser si mi lo tin e tempu paso atrobe. depende di tu rende su su bo sa si bo tin ku traha overtime etcetera e ta bira un tiki komplika pero ami mes lo ke hasi un nivel number dos aki ho Sí. kon bo laga Nivel number dos. si ku bo sa kiko bo ta bezig kuné Ami si ta kere ku mi ta pasa. si Sí, hombre. ok ok ok Awo, mi tin un pregunta. E ora ei, si mi a komprondé bon, esun ku tin nivel kuater ta kla eigenlijk pa Yega buta su meu negoshi ku tu kota mi tòg? Manera mi ta komprendé aki. Eigenlik no por bisa e kuater so. Bo ta bisa fe na dos. Fe na dos. Si. Fe na dos. Si, pasobra na dos. Si, un dependiente, korekto? Korekto. Si. E por kuminsá komo un huis instalatie ke mi a instalashon pa kas so. Fe na ora lo a kaba nivou dos. Ok. E por bisa, no, mi por hasi un instalashon di kas, mi por tin un kompania di mi mes, mi vènt ku mi kosnan, mi ta buska trabou, no, mi ta hasi e mi trabou. Esun di nivou tres ta bisa, no, mi ta bai, mi ta sigui bai, pero mi konosementu ta mas ampio, mi ta prende tantu e parti laboral ifo ku ta esunnan di mas tantu no di kas, ku mi esunnan domestiko, yes, nos proyektonan komersial, e komersial di nan. Antes, si un nivou kuater ta dominá tur dos, i awo. E tin un empresario ke bisa, No, mi ta, ami tin par di hende bai mi. Mi ta habri mi negoshi, pero mi tin kuater elektrician ta traha pa mi. Dos ta bai kinan, dos ta bai no otro proyekto. E oras si. E oras si ta hasi dos, no? E na si mi baba pia. No, ne dos ta hopi importante na mi pareser. Pero atrobe, hopi danki. Meneer ke agrega algu? Prome ku nos switch over na e kabayeronan, studiantenan. Na e studiantenan pa no wòrdu nan ervaring. Korekto. Si, loke mi ke agrega ta. Niun kanta lat. Esei ta unu. Semper, semper hasi bo bes pa bo por yega loke bo deseo, bo soño. Entos zorg pa bo por bring'é i logr'é. Entos si tin un oportunidat awo aki manera Osborne ta duna, bai bai. Bai p'e. Hopi bon. Danki meneer Michael. Feliz dia. Nos ta pasa e ora di pa dos studiantenan pa nos wak nan e baring. Sí, net mi tin problema ku kashi na kas. So a keda manera aki por yuda nos. Bo gomende? Mi a keda bo ta bai hasi nivo dos pa bo mi dek ta bai. Sea, pero mi tin ku kuminsá no. E nan aki tin erfaring kaba. Nan ta studiante kaba. No, yo a mi si mi ta malu ku man. Sí? Sí. Ta haciendo studie mari para no eh lo que con que ta pa mi no. Caballeronan danki, danki pa tey. Dale un dale. Welcome. Welcome. Por favor introduci bosa mes. Anto loke mi ke sa tambe ta e parte di e erfaring como studiante ki tipo di nivel of opleiding aparte di mi ta kere electra bosa a sigui pero ki tipo di nivel bosa ta awor aki ki bosa desea lanta etcetera pero laga nos cuminsa cu e parte di introduccion.

Anto ya e tabata algo pa mi to akoer ku basta fuera si mira mi kaminda mi dra enkel mi dra na koleakel anto mira e kombinashon di trabou ku skol tabata hopi pisa hopi fuerte hopi fuerte hopi fuerte hopi fuerte tin dia no ta tur dia bo ta kaba net mitad di sinku tin dia ta sinku or bo ta kaba tin ora ta mitad di seis tin ora ta seis or bo wansha lie lie buki riba skol E mes tambe bo ke pasa cas dal un fresh inde bimbo su tin ora trahando pafo tin e soli bo mes ta como inde pende bo ta con e curva ata bo ta bem dor aki si si si ke pasa dal un grato inde e pero tur cos ta been bo am e sacrificio e sacrificio cu bo ta haciendo anto bo mester por ke y tambe sa pakico bo ta para pe. Hopi bon hopi respet na mi si tin hopi respet hopi asotin bia mi ta sali. Trabou no ta mi cas mi ke yega benta curba riba caha mayor pero ahori meneer tambe a caba niveau vier? Si mi tambe a caba TSC TSC si pero ami mi trayecto ta un tiki mas largo cu di Constancia ami a cuminsa a fo'i na nivel dos pasobra meneer Constancia a cuminsa na nivel cuatro ami a cuminsa na nivel tres dus ami a bati eigenlijk kos ku por ta For di nan kuminsamentu. komo adolesente a lubidá riba dje. Mi si ta kòrda e parti ei, ku mi a drenta den nivou dos, pero nan ta evaluá bo, pero ora nan mira e promé aña di bo ku bo ta tòp tòp, ke mende souso ora bo ta mas hende grandi, bo tin mas Bo sa aki bo ke. Expe- ok, ok. Aha, aha. Mane ke men bo ta bai echt mane bisa no mi ta bai determina pe koki e koki mi ta bai hasi ento ya souiso bo puntonan ta bin te ariba. Aha. Anto ora nan mira e prome aña ku nan mo di bisa nan mira tu kota nuebe, ocho nan ta bisa no hende aki nan ka nos bul'e for di e e di dos aña Aha, nos tin ke e siguiente aña den nivou tres. aha. Te mende esei ta ta ami su geval. Dus e por ta. E por pasa ke mende bo bo parti di skol ta bira un tiki mas kòrtiku e. Pero ta keda na abo si, ki bo ta hasi? Pa kome de. Pero e ora di awor aki kiko, dus bosan dos a kaba, ki ki bosan personalmente, kon ta ta, mi ke sa mas e ervaring di manera kon sta serbisio a kaba, den bo kaso Giovani kon ta ta e challenge, bo tin bo me trabou of bo tabata studiando so, Kon ta ta paso bo a bisa bo a bisa bo ta tata di Famia. di famia dus kon e ta ta e challenge personalmente pa bo? Un kua mi por bisa danki na e meneer ke e fraunan di skol aki danki na e fouser e maman tambe ku a guia mi semper mi brother aki Constancia ku mi a guia nan e dor ta mane Ruben Okay mi parti tabata echt un tiki apart tog Okay paso mi tabata traha Lo m'a pèrdè trabou. Hesus. Sè. Dus, segun mi ta bin skol ei. Bo por imaginá bo mes kaba un òmber vervelend. Pero mi ta kere tambe, bo sa tin sierto momentonan den bida ku bo ta pasa èk pa hopi largu den un. den, den, den un periodo ku bo ta bisa, e, ta ki ta pasando aki anto? Mhm. Nada no ta Sèn. sali na drechi. Sí, pasobra en Pero bo esu tin ku kaso keda mes- pusha gewoon, paso Ja. at the end of the day, e Bisa koe ta mi duna wan, mi mes anto resultado. mei nan ta yama mi Joe. Ta bisa mi wan, bo Joe, mi kesa no, mi, mi koki, mi, mi, mi, mi, mi ta belo mai koki. Mi Sèn. ruman, nos ta te aki nannan. Su Nos ta kuminsá te aki nan kaba. Bin kaba. kaba e koki, bru. Wan Mi ta mane, kaba e oh, koki, bu nos ruman. por, nos por. Nos ta yuda otro, nos ta yeg'é, nos ta kab'é. Anto, asina nos a keda bati kabes un hopi bèrdat. Ta tin momento nan sier, ami no ta kome ne'e, ta kome ne'e òf nèt anderson. Nos ta splika otro, nos ta guia otro, nos ta bai na kai otro ei sinta, traha e lèsnan huntu, ei no asinke, asinke, asinke, asinke. Anto, na final, nos a logr'é, nos a logr'é. Ande kos di mas importante? E diploma mi doño di trabou ta Deens, di Dinamarca. Oké. Okay. Is ora Mi, mi diploma no ta di Corsou zo. Ke men e no ta rekonosé na Corsou. ma komber Men Diego. i doño di trabou ta te na Dinamarca ke men Ya. Pa bo mira Pero cuán aki, importante un ora, papel ta, ah, ah. ora el a mira papel, Sí. a di, no, e kò aki ta, pero e ora ei, na unda manera mester traha, pasobra manera Constanza bisa ei ta traha na colecta. Ami awor aki mi ta traha na festas. Dus, Festas, nos oké. tambe ta un parti cu ta yuda distribuí curiente, nos tambe ta duna, yuda hagu electra cu eseinan, dus. Anto e ori mané mané ta dami di komprondé e papel e ori a yuda bosan den bosan kaso personal laboral pa bosan tin un peso mas. Sigur sigur korekto mi pa bo sigui pa bo sigui bo sigui kana den kompania tambe pasobra tin sierto tin sierto ban bisa kon nos ta bisa tin sierto fushonnan ku atraves di tiempo ora ku nan a habri pa bo por solisitá p'e nan ta isigui bo sea nivo tri òf nivo fir anto e si tabata èk tambe pa mi na mi Na mi beneficio tambe. Claro, claro, claro. Pasobra manera cu otro un funcion a habri mas a solicita pe. Mesora. Yo bo. Anta hopi ata mi den dje. Ey, master, hopi master. Mi ta hopi agradecido pa aki diploma anto esfuerzo cu bo a haci. Cad, tras di cad esfuerzo cu bo a haci bo ta bin mira e logronan despues. Mester cuanto bo struggle. Mata mene dal dicen. Doli cabesnan pero. Na final bo ta mira fruta. Tin un dicho tin epoca di baca flaco pero mester bin e epoca di baca gordo tambe. Gooi to gooi lo como la haga. Mi ke bin bek na e parti di opleiding riba su mes anto tambe riba e parti aki pasobra mi ta kere e parti di nos nos nos a hasi sa di ICT tambe awe mainta pero Den e parti aki tin tin mas práktiko tambe. Bo ta hende ki mas praktijk ku bo por bisa oke laga mi bai kas. Kon ta kon ta bahiendo ki huiswerknan? Kon kon kon mi tin ku wak esei? Bo ta haña un kas di kuriente na kas anto bo mes tin ku chèk kon e kui ta bai kon e parti di huiswerk ta Bo sa e parti ta ta sita right. e e kos ta ku nan ta strukturá e kos asina bon ku ora bo bai kas ei Bo tin nan di bay hasi. Okay. Nan ta nos business ni. Okay, ya, okay. sowieso tur, tur vak tin nan ku nan bo tin bay kas bay pasa den bo buki na un tiki. Mhm, mhm. Pero e kos ta asina bon hinka den otro ku bo ta bisa, ay na, mi te, mi te bay kansa mi kurpa, siendo ku mi a komprende ku kaba, ku e dosentenan a splika mi ku kaba. Hopi, hopi, hopi bon. Sa mi ta kere ku den e kaso di adulto ku mucha ta diferente tambe, paso Sí. ora bo ta adulto bo ta ègt di focus, bo sa, bo ta bay, bo ta bay pa bo kaba e ko. Ora bo ta mucha mi ta kere Tin Tabata un tiki huiswerk pa wega, Sosoy, so sí. si ora bo ta mucha bo ta mas wega. Pero Pues tambe bo ta wak tur e kosnan di por ta e teorí ku bo a haña den e lèse i por ta siguiente dia òf aki dos tres siman na trabou tambe ku bo ta bisa e e mi no mester hasi huiswerk na kas mi tabata hakiendo e e e e parti di e huiswerk na trabou tambe mesora. Sí, pasobra a manera mi promé trabou mi tabata traha riba barku keseinan anto ta tin par di kos ku manera parti di motor ku kiko ku kiko nan mi ta manera Mi ta traha e trabou, pero mi ta mi ta sinti manera un bashí, mi ta bisa manera mi falta algu. E koki mi ta traha e berdad, ya ta copy paste bo ta copy paste bo, pa lòs e koki pa pega e bek manera baña e. Pero kita su wèrkende traha dje, kon bini e koki ta traha snigi, tin kon nan bo ta keda manera pero mi a pidi ki mi no a komprondé, por ta e barku ta bai òf e trabou a bai, anda bo ta bisa, tòg Anda e nami di basa. Mi ke komprende. No, mi tin bai skol pa mi komprende teoretikamente kiko a kita. Kon nan tin kon E di kon di e kosnan. Si. Anda e koi outomatikamente hopi hende ta buska un kos ku ta den nan vakgebied ku nan ta traha kaba. Ante hori bo ta bira man e ta bira fasil pa bo. Pasobra bo ta traha, bo ta traha. Hopi di nos na Kòrsou, ku tur rèspèt pa tur hende, hopi di nos ta traha. Leuke mai skol. Pero e parti teoreticamente mes, ora bo yega puntra cierto hendenan cierto cosnan ta manera, Nan bo splica nan bo nan bo nan bo nan bo splica nan si. Pasobra ya eta eta un sistema di antes mi ta comprende cu tur respect ta bolbe bisa pero mundo ta sigui avansa anto busca pasa pa bo mes siña pa bo mes e unico hende cu bo kita bo bo bo bo sabiduria fi bo Ta Dios es ei ta ora bo no t'ei mas. Ta mani bo papel ku bo diploma ku bo gonan ku bo a siña ta pa bo. Ta mani e ora bo wak bon den bo bida, wak pa bo. Anto bo sa ki tambe ta hopi importante den e paso tur e sectornan tin algu algu ku ta yuda bo uiteindelijk pa. pa por ehempel bo no haña palu na kas bo comprende e e kashi kuriente daña den bo bida personal si tin atrobe tin hopi hende profesional pero tambe tin hopi hende ku ta bisa e e laat mi kobra net un tiki di mas of laat mi hasi e pida aki laat mi chita e sistema laat mi trechi ku aki sniki pa mi bin mañan korekto pa e bo bisa e e laat mi bai wak en verdad por ta mi no tin e konosementu den su gehel pero mi sa e básiko pa wak si e manera hasi loke el a splika mi ku el lo a kenda di hasi.

Accidente hopi af en tur. Un curiente di cas, un cochichi es mey por taba lego mai boco nan con bira mai ay nan mi mey fita coki por taba ay un shock chiki bata ta p'sei nan ta bisa ya un dos tres biaha na pero ya es tenda con nan di hende tribi tambe dus. Massa massa massa. Chio bo tin algo mas pa agregar? Cu e prik ta prik bo tambe. Sí, sí, sí, sí, sí, papá, claro, claro. Ti pariente, ti pariente ta bisa bo cu e mané ta normal, que men na mané custumado ta bisa, ay no, cu ta cu normal, curiente tin cu dal bo bo. Sí, sí, sí, sí. No ta cu normal, sí. Ya, bo me, bo me se sa ta ki bo ta trape, anto ya. Bo me se sa valor di bo sacu tambe, que men ora cu dal bo sa ta ki bo ta tracu ne. Bon meneer. Sea. Master, bosan ke agrega algu mas prome ku nos pasa yori pa e lasu meneer? Bon, ami kier agrega, enkurashá tur e hóbennan, hasi bosan bes, hasi bosan bes, anto no mèter wòt kon fuerte òf kon pisá bida por ta, pasobra ata nos mes e tambe na tur nan e edat ku nos tin aki, ma hasi kon pisá e kosnan ta, bo tin bo trabou, bo tin bo bida familiar tambe, hasi bo bes Anto Daniel ta bisa, God do the rest. Do your best and God do the rest. Masa kompleto. Nunka no limitá bo mes. Te men di nunka no bisa ayna a tekinan. Paso e tekinan bo por mas ke esei. Ta bo mes ta disidí ku no, mi ta wanta aki, pero semper. duna tur tur di bo. Sigui develop hopi bon. Sèt. Master. Danki por boso tempo. Hopi danki, hopi danki. Danki nan boso nan. Nos pasa pa e otro kabayero eri. Nos ta bai pa e last tu. Bosa kiko ta mi mi ta ña hopi importante den den den tur e parti aki ta ku ook al bo bo ta bisa mi ke bai dilanti mi ke krea mas value pa mi mes anto por ehèmpel ku Meneer Lopez e ta e ta tata di famia bo mester tin un pilar tambe na kas ku ta bisa Bon, si bo no ta e awor aki, mi mes ta take care e dos tres oranan aki ku bo no ta e presente na kas, bo komprende? Anto ku ta keda motivá bo at di end of di day. E ku tambe souso no ta tur hende tene e steun ei. Korekto, korekto.